Thirtute, The Black Daisy thu ngaihnawm huang chanela in zavaiin ka lo lawm leh a che u. He chanela hian thawhtan ni, nilai ni leh zirtawp ni ah te video upload zel a ni a. Thawhtan ni bik ah hian video hlimawm tak tak rawn upload zel a ni dawn a. Tin, nilai ni leh zirtawp ni ah te crime case rapthlak tak tak te chanchin video upload zel a ni bawk ang a. Tin, chung kan video te chu i hmuh hmaih loh nan. Subscribe button ka hmet in a sira notification bell ka hmet in all ah khan i dah leh dawn nia. Vawiin atana kan ngaihthlak ho tur pawh hi crime case lam ni lovin hmeichhe te reuh te te leh nuthlawi fapawm tawh te ngaihzawng atana an special bikna thu ruk mipa zawng lai te kha ka rawn rawl ruk dawn che a tin nula leh zawnlai zawng zawng khan ngun tekin in lo ngaithla dawn nia. Chuan video tawp lamah hian bonus ka zep tel kiau a, mi lar che lo zet zet, kekawr te hak theihnghilh tu te leh mi lar mipa eng lai pawh fun puar em em reng mai te ka rawn rawl ruk dawn bawk che a ni. Kan thupui ah lut dawn ila, enge hmeichhe te reuh te te nula te chi leh nu thlawi te that bik na chu? Pakhat na ah chuan nu thlawi fa nei tawh te hi an sexy a, nula te chi te hi an cute. Engtin nge nuthlawih fa nei tawh te hi nula hna khat te aia an lan sexy zawk thei a chhan chu maw? Fa pawm tawh nuthlawi te hian an bula awm te mi zia a zir a, chhawm chhoh dan an thiam in, ngaihsakna lan tir dan an thiam hle a, a hun leh a hmun a zir zel in, an tih tur leh ti loh tur an hria a, thawmhnaw inbel chung chang thleng pawh in. Chu chuan an bul hnaia awm te a hip in, duhawm tawk takin a lan tir leh thin. Tin, bialnu emaw Kawppui atana nula te chi nei tawh leh nei mek te kha chuan kan hre vek anga, te reuh te ni si, ei thei ve phian si te, mahni thu duh ve tak, te ve reuh hle bawk si te, te reuh te ni si in chho en hap a an lungawi lohna an han sawi ve tan tan thin te kha a cute tih loh phal chi ni dawn em ni? Mi thiamte chuan a tlangpuiin heng nula te chi te hian rilru thiang hlim tak an pu a, an ngaihdan leh duhdante sawi chhuak phawng phawng thin mahse thil tha zawkah erawh midangte thusawi an zawm thiamin hnung zuitu tha tak an ni an ti tlat a nih chu. Pahnihna ah chuan Nuthawite hi mahni ke a ding leh all rounder an ni a, chutih rualin nula te chi te hi an san zawng mila tehchian ni bik hauh lo. Nula te chi te hi fit nga leh in chi hnih aia sang ah dak pha lo mah se ruah hman na thui tak nei tum sang tak an ni reuh a, an mit len na chin pawh a sang vah a ni tih kha theih nghilh hauh lo la. An san zawng mila an rilru i tia tanpuina mamawh bik riau a i ngai a nih chuan i ti sual der dawn ti na a nih chu aw. Chuan nuthlawi te hi hmeichhe independent tak mahni kia ding an ni kan tih tawh kha. Mipa thenkhat nuthlawi nihna hmusit tlat tu hi khawvel hmun tinah hian an piang ve hrim hrim a maw tih theih a ni a. Mahse nuthlawi fapawm te hi maw ngaihnep mai mai chi an ni hauh lo aw. Mahni ke a dinga amah leh a fate tana khawvel duangtu leh a Lalram hre chianga ama rorelna fel tak hnuaia damkaw chhuak ta an ni tih kha i ngaihnep maiin i hriat hmasak a tul a nia. Tin, faklawh lo, fakphu ni si, nuthlawi te nuna bet tlat pakhat chu all rounder an nihna hi a ni tlat. A ti chiang tu chu maw, Sunday nia high heels nena phei chhe mawi zet kha Thawhchan nia pawh a chep sual duh hauh lo va, chhungkaw nu a ni thiam a, Pa Chanvo lah a nihna bo hauh lovin a chelh thiam bawk a, a tul hunah chuan chem tum atanga tuboh thlengin a chul nel leh hle bawk a, nu a zawnga nu nelawm ber a ni thiam a, pa a zawnga paza awm leh. A tul hun a hlauh awm nih dan pawh zirtir a ngai hran lo. Chuvangin, nuthlawi ti aia all rounder hi an awm leh chuang dawn em ni? Pathumna tan chuan nuthlawite chakna chu an tawrhchelna hi a ni a, ngaihhlut tlak a mawi a ni. Nula te chite chakna erawh chu an thinlung a nia, duhawmna khat a ni thung. Ni nuthlawi te hi rilru leh taksa natna hna tak tuar a bal tlang tawh tu te an ni a. Chu chuan khawvel an thlir dan a thlak danglam saka na thei ni mah se hreawmna leh harsatna hi a hmachhawn dan an thiam hle a. Thil tam tak an nuna an lo pal chhuah tawh te chuan chhelna pe in chu tawrh chelna chuan khawvel thar ah chakna thar a pe a. Chhel taka tuar in hma lam pan in a kal leh mai zel a ni. Chutih rual in nula Teji te pawh nam nul an thiang hauh lo aw. An kawppui te lakah pang changchang te chu nei ve mah se, an thinlung erawh vau za mai mai chi a ni bik hauh lo a nia. Hmangaihna kawng a ni emaw, eizawnna kawng a ni emaw an duhthlanna an chiang em em a, bul an tan tawh chu a tawp thleng ngam tura an thinlung sawh nghet tlat thintu te an ni a. Chu chuan duhawmna a keng tel tih loh theih a ni lo. Palina tan chuan khum lai zawl ti ti chung chang hi han tar lang leh lawk teh ang. He khawvel hmun tinah hian mipa thenkhat nuthlawi te leh nula te chi te hi an sih hniup ni a ngai tlat an awm thin a. Mahse kan ti teh ang, nuthlawi te hian mi hip theihna riau pawh ah an nei tlat a, mahse chu chuan sih hnip an nihna lam a kawk hauh lo tih hi kan hriat nawn fo a tha a ni. A tirlam ah kan sawi tawh kha nuthlawi te hian an bul hnaia mi te leh An kawppui te zemil zela khawsak dan an thiam in anmahni hi an insiam rem zung zung thei a. I van neihna i lama atanga nangmah hmangaih tawp lova hmangaih tu che Nuthlawii i tawng a nih chuan van neihna thuah a riat in a hual vel che a ni tih kha pawm tawp la, hmangaih let ve kha a bat a i bat a ni tih kha han inhre phawt mai rawh. Hlim taka i nuih tir thei a, a ring ngam che a nih bawk chuan Kum lai zawla a ṭah tir hauh lo ang che, a chhan chu maw kan sawi tawh hnu bawk. I mizem ila i bula khawsak a thiam ang thauhin khum lai zawla pawh i duhdan hrethiam turin a zawh kher che a ngai hauh lo vang. Chu chu nuthluai te power a ni tlat. Nula te chi te leh khum lai zawl kan sawi ve leh luk ang. Kawppui zawnna kawngah mi tam tak lo chanpui thin tawhtu pakhat chuan heti hian a sawi a, I kawppui hmeichhia chu a te tem avangin hnual pha ngai suh. Hmeichhe te reuh te ni mah se, i hlimna vawr tawp thlen tur che a ze nghet nei a nia. Hmeichhe van nei tak a ni tih a inpawm theih nan amah i ngaihsakna kha ti lang fo la, a zai ngai thiam thin ang che. Khumlai zawl nunah pawh nula te chi te hi harh vang leh viak tha tak an nih fo avangin chu chuan phurna a pe nawn fo chiang a. An pum rua a tet avangin i duh thusam ram thlenpui turin an taksa hi a insiam rem zung zung thei a ni, tiin a sawi a. Mipa te khan lo hre ru kiau ula, i te sia maw tih te khan fiamthu duahnain in lo hmang hlauh palh ange. Pangahna tan chuan mahniin rintawkna chungchang hi sawi hmaih phal chi a ni lo. Hei hi nuthlawi te leh nula te chi te special bik em em na a ni tlat. Nuthlawi leh nula te chi te hian an hmel lan dan, an thawmhnaw leh an inthawm dan, an hawi her leh an che vel engkim ah mah niin rin tawk na an nei tha hle a. Khawi ilo chhuah vahna leh mipui pun khawm na hmun ah an danglam na leh an special bik na hi a lang leh thin. Awle, khang kan sawi tak point panga te kha nuthlawi leh nula te chi te special bik na an ni a. I kawppui kha nuthlawi a lo ni emaw, nula te chi emaw a lo ni a nih chuan lo iaiin lo sit ru hauh lo la. Khang an special bikna te kha hre rengin lo chhuang rilru hle tawh ang che. Tin, thlirtute zingah nuthlawi fapawma enkawl mekin lo awm a nih chuan he video a kan tar lan te hian nangmahah a tha zawnga nghawng a neih ngei ka beisei a. Tin, nula te chi i lo ni a nih pawn i special bikna hi i lo hre ru khiau dawn nia. Keimah ngei pawh hi inpawl member ka lo ni ve reng mai thei a nia. Awle, tunah chuan a tir lama kan lo tar lan tawh, bonus video lam hawi dawn ila, celebrities kekawr te hak theihnghilh leh fun puar ve tak tak te kan thlir ho dawn a ni. Kekawr te hak theihnghilh kan ti taknaah ha duh lo an ni zawk mah ang chu. Chung mi lar te chu tute nge an nih kan thlir ho hma in he channel tlua lo leng lut leh fo tur in ka sawm che a, i thian te leh i chhungkhat te pawh rawn hruai tel zel la, like, comment leh share button te kha min hmehsak leh zauh phei chuan a lawmawm dan a thuah hnih leh sawt dawn a nia.